من سارا عوسمان دانیشتوی شاری سلێمانیم و خەڵکی سەرچاوی بازیانم. لە ساڵ هەزار و نۆ سەد و نۆ و یەک کاتی ڕاکردنەکە لە شاری بانە لەدایک بووم. لەبەرئەوەی لە ڕێگەیا لەدایک بووم و ئەو وەختە نەتواندراوە قەترەی دژە ئیفلیجی مناڵان بخۆم بۆیە لە تووشی ڤایرۆسی ئیفلیجی مناڵان بووم و حاڵەتەکەی من پێی ئەوترێ پۆڵیۆ کە لە تەمەنی پێنج مانگیا بە دەرزی تووشی ئەم حاڵەتە بووم. لە مناڵیەوە هەمیشە ویستومە کەسایەتیەکی دیارم هەبێت یانی ویستومە لە بوارێکا بخوێنم یان کۆمەڵەکارێ بکەم کە جیابم لەوەی لە کەسەکانی دەوروبەرم بۆنمونە خەونم بوو ببمە هونەرمەندێک کە خۆشببختانە توانیتم کۆلێژی هونەر تەواو بکەم و خەونم بۆ یارمەتی دەوروبەرەکەم بم چکە بەردەوام یارمەتیم لەوانەوە وەرگرتووە تەمەنێکە لە تەمەنێکی مناڵیمەوە کاری خۆبەخشییەکەم کە ئەمە مایەی دڵخۆشییە بۆ من. ئەوەی کە هەمیشە منی دڵتەنگ ئەکرد ئەوە بوو کاتێک کە فامم کردەوە وەکوو هەموو مناڵێکی ئاسایی لام سەیر بوو بۆچی هەنگاوەکانی من ڕێک نییە؟ ئەمە مایەی پرسیار بوو بۆ من. هەرچەندە خێزانەکەم ئەیانویست ئەم شتە لە لای من کاڵ کەنەوە یانی ئاسایی وەری بگرم بەڵام قورس بوو لەو کاتەیا چونکە من ئەمویست وەکوو مناڵەکانی ڕەفیقم ڕابکەم یان کۆمەڵە یاری مناڵانە هەیە من بیکەم بەڵام نەمەتوانێ بیکەم وەکو هەموو مناڵێکی ئاسایی لە تەمەنی شەش ساڵیە داخڵی یەکەم پۆلی مەکتەب بووم تۆزێ قرس بوو بۆ لە بەرۆی مناڵەکان لاسایی منیانە کردەوە یان وەکو من ئەڕۆشتن کە ئەمە منی بێتاقەتە کردیان پێەکەنیتن هەموو ڕۆژێ من بەر ئەم ئازارە ئەکەوتم بەڵام ئەوەی کە ئامانج بوو لە دڵی منا وەکو مناڵێک هەمیشە مامۆستاکانم پێیانەوتم تۆ بیرکردنەوەت پێش تەمەنت کەوتووە من هەمیشە زیاترم داوا ئەکرد یانی هەمیشە حەزمەکرد هەرگیز لێستاشە هەرگیز خۆزگە بە مناڵی ناخوازم هەمیشە حەزم لە تەمەنی گەورەترە زۆرتر ببینم هەموو هەنگاونانێ بۆ من بەرەوەی باری تەندروستیم باش نییە هەنگاوەکانی من ڕێک نین ڕێگری بووە لەبەردەم تواناکانی منە. بۆنمونە کە من بەگەچەوە چوم بۆ ئامادەی بخوێنم شتێک بوو کە هەمووان ڕێگر بوون ئەنی یعنی هەمووان ئەترسان لەوەی کە من سەرکەوتو نەبم بەس ئەوەی کە منی سەرکەوتو کرچی بوو ئەو بڕیاە بوو کە من بە ناخی خۆمیا بوو ئەویش سەرکەوتنە بۆیە ئەمە وای کرد کە من زاڵ بم بەسەر هەموو ئەو بارودۆخەیە لە تەمەنی شانزە ساڵیە جارێکی تر پێکانم تامبووم جارێکی تر قاچم لە دەست دیایەوە نەمتوانی بڕۆم دووبارە چەند نەشتەرگەریەک کرام ینی دکتۆر بەمنی و دوای چەند نەشتەرگەریەک ئەتوانیت دووبارە بە پێ بڕۆی بە چەند نەشتەرگەریەک جارێکی تر کەوتمەوە سەر پێکانی خۆم واتە شش ساڵ لە ماوەی شش ساڵە من هەر ساڵی نەشتەرگەریەکم کردووە و لە پاڵیشیە خوێندنەکەم تەواو کردووە. خەونی من لەسەر جێ کاتێ لەسەر جێ کەوتبووم بیرمە کردەوە کە من ئەچمە کۆلێژی هونەر ئەمە خەونێ بوو ڕەنگە خەڵک پێ بکەن یاە کە ئەهاو منیە بینی هەم قاچم لە گەچایە و ناتوانم هەنگاوێ بنۆم زانکۆی چی مای پرسیار بوو لای خەڵک بەڵام من هەمیشە لە نەخشەی ژیانمە کە پلانەکانم دانا ئەموو لە هەڵئەستمەوە و دووبارە دار شەقەکانم فڕئەیەم ئەچمە زانکۆ خۆشبەختانە چوومە کۆلێژی هونەر بەشی ڕەسمم تەواو کردووە زانکۆی سلێمانی. لە بەرەوی لێستەیا من دامەزراوی ڕەسمی نیم وەکو وانەبێژێک دەرس ئەڵێمە و وانەی هونەر هەموو ڕۆژەکانی هەفتە نییە من هەفتەی دوو ڕۆژ لە ئامادەی کۆساری کوڕان دەرس ئەڵێمەوە وانە بە پۆلەکانی دە و یانزە ئەڵێمەوە خوێندکارەکانم زۆر خۆشەوێت چونکە تەقریبەن وەکو تەمەنی خۆم وان دڵخۆشم لەگەڵیانا. هەرچەندە ئێمە یەکەم جار کە بەر هەر شوێنێکی کۆمەڵگا کەوین بەر هەر حتا چۆن بڵم دامەزرانێکی زۆر سادە یان ئیشێکی زۆر سادە کە ئەبینن کەسێکی خاون پێداویستی تایبەتی تۆزێ سڵە لەیەکەنەوە لەوەی کە بڵی بەتوانا بێ بڵی وەریگرین چاک بێت بەڵام خۆشببختانە کە چوم تقدیمی ئەو مەکتتەبەم کرد مودیرەکە بە دڵێکی زۆر گەورەوە پێشوازی لە من کرد و وتی من تواناکانی تۆم بەر لەوەی بێیتە ئێرە بینیوە و لە هەمان کاتیشا لە یەکێتی کەمەندامانی کوردستان کاری خۆبەخشی ئەکەم. لەوێ لێپرسراوی بەشی هونەریم و دڵخۆشم ڕۆژانە لەگەڵ کەسانێک کە هاوشێوەی خۆمن. ڕەنگە ئەگەر لە هەموو پێگەیەکی کۆمەڵگا یان لە هەموو بینایەکی کۆمەڵگا ئێمە بەر توانج بکەوین، ئەوە تاکە بینایە کە ئێمە، توانجمان لێ نایرێ بۆ لەبەرۆی لەوێ هەمومان وەکو یەکین هەمومان توانای جەسەدیمان کەمە بەڵام بیرکردنەوەیەکی جوان و دڵێکی گەورەمان هەیە بۆ ژیان ئەو شتەی کە لە هەموو شتێ گرنگترە لام و لە هەموو شتێ زیاتر خۆشمەوێ مرۆڤ دۆستیە کەسانێکە کە مرۆڤ دۆستن کەسانێکە کە تەواوی سیفەتەکانی مرۆڤبوونی ئەتیایە ئەمە ئەمە زۆر چکە ئەگەر ئێمە ڕۆژانە نتوانین هیچ شتێ پێشکەشی یەکتر بکەین خۆتوانین خەندەیەکی جوانی پڕ مرۆڤانە بە بەرامبەرەکەمان ببەخشین. هیوایەتەکانی من زۆرن و سارایەکی بچکۆلانە و هیوایەتێکی زۆر. ئەوانی کە ئێستا لەگەڵمان ینی بەدەست هاتوونە کاری هوەریە کە زۆر دڵم خۆشە پێی و بەردەوامم تایە و مەلەوانیەکەم. و تەمەنا کەم کە خەونێکی زۆر خۆشەویستمە ئەویش ئەوەیە کە لە داهاتوا بتوانم وەکو یەکەم دیسەیبڵ یەکەم کەسی خاوەن پێداویستی تایبەت سەما بکەم ئەکرێت درەنگ بگەم ئەکرێ هەنگاوەکانم بە نەرمی بێت بەڵام دواجار ئەوەی مەبدەئی منە ئەوەی ئامانجی منە گەشتنە ئەو بڕوانامانەی کە وەکو چالاکوانێکی مەدەنی بە من بەخشراوە گەورەترین دەستکەوتەکانی منە و لە هەمان کاتا بڕوانامەی بەکالریۆس کە زۆرم خۆشەوێت کە ئەو ڕۆژەی بڕوانامەکەم وەرگرت من دەستم کردە گریان چونکە ئەزانم چۆن بەدەست هاتووە لەبەرئەوە گەورەترین سەروەتی ژیانی منە کە هەمیشە خۆشمەوێت. ئەکرێ ئەوەی ئەمڕۆ بۆ تۆ ڕەخسێت بەیانی دووبارە نەبێتەوە بۆیە هەرگیز چانسەکانی ژیان لە دەست خۆتان مەیەن و پێشوازی لە هەموو ئەگەرەکانی ژیان بکەن لە هەموو ڕووداوەکانی ژیان بکەن بە خۆشی و ناخۆشیەکانەوە ڕەنگە کاتێ تووشی بارودۆخێکی ناخۆش ئەبین هەموو چواردەوری خۆمان بە ڕەشی ئەبینین بەڵام ئەمە باشترین وانەیە بۆ سەرکەوتنی دواترمان کەس نییە سەرکەوتوو نەبێت. خەونەکانی من لێرەوە من هەموو ڕۆژێک کە لە خەو هەڵەسم بە کۆمەڵێ پلانی تازە و بەرنامەی تازەوە واتە من بۆ ئەمڕۆم ئەمڕۆ ئەوەی ئەمەوێت ئەیکەم و بۆم گرنگ نییە چەند جار شکستە هێنم بۆم گرنگ نییە چەند جار ئەکەوم ئەوەی گرنگە بۆ من هەموو ڕۆژێ خەونەکانی من لەو ڕۆژەوە تازابێتەوە. هەموو ڕۆژەکانی من هەندێ جار ئەچێتە سەر کاغەز و دڵخۆشم بە تێکستە زۆر بچکۆلانەکانم و هەمیشە ویستومە وەکو مێیەک هەموو دەوروبەر بە جوانی بینم هەموو شتێکی جوان مای نووسین و مای گرنگی پێدانە لای من لە نووسینەکانمە هەمیشە ویستومە بەرانبەر بە جوانی پیشان بدەم ئیتر بەرانبەر هەر کەسێک بێت مناڵێک بێت پیاوێک بێت ژنێک بێت بمەوێ جوان وەکو یەکێک لە تێکستەکانم کە ئەڵێم نە پیاو ئەو دێوەزمە گەورەیەیە نە ژنیش فریشتە ئاسایە و ئەکرێ لە نێوان هەردووکیانا تەفاهومێک بە یەکتریان بگەیەنێ و تێکستەکانم خۆشەوێت و نووسین نووسنەکانی من هەمە جۆرن شەری نیشتیمانیم هەیە و شەرم بۆ پێشمەرگە هەیە یەکێ لە تێکستەکانم تێکست بە ناوی من شوو بە پێشمەرگاکەم کە براوەی ساڵی دوو هەزار و چواردە بوو لە خەڵاتەکانی ڕوانگە. ئەکرێ بڵێن ژیانکردن بۆ کەسێکی خاوەن پێداویستی تایبەت کەمێ قورسترە. ئەمە ئەوە ناگەیەنێ کە تەسلیمی ژیان بین بەڵام ئەبێ باسی ئەوەش بکەین کە قورسترە. بۆنموونە ئەگەر کەسێکی ئاسایی. بە بە شێوەیەکی زۆر سادە پێویستییەکانی ڕۆژانەی بەدەست بێنێ، بەڵام کەسێکی خاوەن پێداویستی تایبەت کەمتر لەوانەیە ئەو پێڵاوەی تۆ لە پێتایە کە زۆر بە سادەیی لە پێیەکەیت و نرخی نازانی، بۆ من بە چەند چوون چەند جارێک بۆ بازاڕ پێڵاوێکی لەو جۆرەم دەست نەکەوێ کە بۆ قاچی من باش بێ بتوانم هەنگاوەکانمی پێوە بنێم. من هەمیشە کە ئەچمە شوێنێک خۆم لە هەموویان بە جوانترە بینم. بۆنمونە کە لە زانکۆ وەرگیرام یەکسەر مامۆستاکەم وت مامۆسا چەند ساڵە بێ تەلەبەیەکی ئەوەنە جوان لێرە نەیخوێندووە ئەمانە واکات کە خۆمم خۆشەوێت و ژیانم خۆشەوێت من دایمە لە هەبوونەکانمەوە دەست پێەکەم ناچمە بەردەمی ئاوێنەیەکەوە یەکسەر قاچم ببینم نەخێر من لە هەموو ئەندامەکانی جەستەم تێرە بم سەیریەکەم ئینجا ئەڵێم خەلەلێک لە قاچما هەیە بۆنمونە من خاوەنی دوو چاوی جوانم لێوێکی ڕێکم هەیە قژێکی درێژم هەیە تۆزێ قاچم کێشەی تیایە و هیچی تر. ڕۆژێک باسی کێشەکانی ژیانمانە کرد لەگەڵ چەند ڕەفیقێکما بووم یەکێک لە هاوڕێکانم هەر باس کرا و من هەر پێکەنیتم هەرچیان وت من هەر پێکەنیم کێشەم نەبوو دوای وتی تۆ زۆر سەیرە کەسێکی خاوەن پێداویستی تایبەتی و پێشەکەنی وتم یعنی بۆ پێنەکەنم من دڵم خۆشە بەژێ ئەن قاچاقی چێ بە پێکەنینە ئەگەر بە دوو شەی زۆر سادە من پێناسەی ژیان بکەم ژیان واتای چێژوەرگتن واتە من بۆیە لەم ژیانەیەم چێژی لێ ببینم ناکرێ هەموو ڕۆژێ بە خەم و بە بۆڵە بۆڵ و بێتاقەتی بەڕێکەم ژیان واتە ژیانکردن و چێژبینین.